Essalamualeýkum hormatly ildeşler. Biziň bu gezekki temamyz işeňňir bilen işýakmaz ýaltaň häsiýetleri. Näme üçin biz käwagt ýalta, käwagtam höwesjeň bolýarys? Höwesjeňligi saklap ýaltalygy ýeňip geçmek üçin näme etmeli? Siz şunuň ýaly ýagdaýa duçar bolup gördüňizmi? Meselem, siz telewizoryň öňünde oturyp, sport ýaryşlarynyň birini görüp otyrsyňyz. Iki sagat görüp bolanyňyzdan soň, siz birden pikirlenýäňiz, Ol batyr, güýçli, hemme oňa el çarpýar, onuň hemme zady bar. A siz näme? Iki sagat boş oturyp bir zatlar iýýäňiz. Soňam özüňize sorag berýäňiz, Men edil ýaltaý ýaly ýatyp zat iýýärin. Ýöne saglygym üçin hiç zat edemok. Meniň durmuşymda daşky görnüş, işim ýa bolmasa şuňa meňzeşler. Ýöne beýtmek bolanok. Men hökman düzeläýmeli. Özüňize gahar edip, siz ertiriň özüni birhiz tutmagy göwnüňize düwýäňiz. Sporta ýazylyp kuwwatly bolmak üçin näme etmeli bolsa etýäňiz. Ýene azyndan ýarym sagat kitap okamaga goýýaňyz. Erte düşýär. Siz dükana gidip birhiz tutmak üçin gök önümler almaga gidýäňiz. Sport bilen meşgullanýaňyz. Ýa-da howlyň daşyndan iki-üç kilometr ylgaýaňyz. A soňam, belkem, sowuk suwa düşersiňiz. Belkem, siz bularyň barysyny etmeýänsiňiz. Belkem, men biraz köpeldip aýdandyryn. Ýöne oýlanyp görüň, siz näme ederdiňiz? Gysgaça, siz sagdyn durmuşa başlaýaňyz. Irden işe gidip, işden geleniňizde, biraz ylgap, sagdyn iýmitlenip, irden sagat bäş-alty turmak üçin irräkden ýatýaňyz. Üç gün geçenden soň siz turup terezä münýäňiz. Siz bir kilogram ýeňläniňizi duýýaňyz. Birazajk hem bolsa ýeňläňizi bilip, siz begenýäňiz we şol ýagdaýy gaýtalap başlaýaňyz. Ýene iki günden terezä münýäňiz we ýarym kilogram ýeňläniňizi görýäňiz. Örän oňat. Hemme zat gowy gidip barýar. Ýene iki günden siz begenip ýene terezä münýäňiz. Ýöne siz bir Bir gramam ýeňlemäsiňiz. Näme üçin beýle? Men şunça yhlas etdim, ýöne agramym düşmändir. Bu nämäniň adalatsyzlygy? Aslynda hemişe şeýle bolýar. Başynda siz tiz ýeňleýäňiz, ondan soňra siziň bedeniňiz öwrenişip başlaýar we biraz gijräk ýeňleýäňiz. Ýöne şulary bileniňizde-de size gowy bolmaýar. Siz ruhdan düşüp başlaýaňyz. Edil biri söz berip sözüniň yzynda durup bilmedik ýaly. Birdenem siz oýlanýaňyz, Men az işleýärin. Has köp işlemek gerek. Günde iki kilometr ylgaýan bolsam, dört ýa-da alty kilometr etmeli. Men arzuwyma ýetmek üçin elimden gelenini etmeli. We ertir irden turanyňyzdan özüňizi kösäp, maşk etmäge başlamagy göwnüňize düwýäňiz. Ertir bolýaram welin, siz düýn özüňize has köp işläp, Maşk etmegi söz bereniňiz ýadyňyza düşýär. Ýöne näme üçindir bu gün beýleki günlerden tapawutlanýar. Köçede ýagyş, jaýyň içi birhili sowuk. Siziň hiç zat edesiňiz gelenok. Bularyň barysy düýnki ýagdaý sebäpli. Birdenem içiňizden ses gelýär, Diňle, sen näme üçin özüňi köseýäň? Barybir bularyň baryndan peýda ýok. Biraz ýat, aýdym aýt, oýun oýna, dynjyňy al, bir zatlar iý, Bir gezek ýaşaň hözirini gör, üýşürip aýdaňda, uludan demiň al. Besdir gynanma. Bu ýagdaý biziň hemmämizde boldy, baram. Edil biziň başga adama öwrülen ýaly biziň pikirimiz üýtgeýär. Edil içimizde biri oýanan ýaly, men näme edýärin, beýtmeli däl, men hökman üýtgäýmeli. Diýip, şeýle pikir eden wagtyňyz, ýene birisi, Bu hemme kynçylyklardan näme many bar? Gideýin-de, durmuşdan lezzet alaýyn, dynç alaýyn. Şonuň üçinem biz aýdyp bilýäris, Biziň içimizde iki adam ýaşaýar. Hersiniň pikiri üýtgeşik. Olaryň birini işeňňir, birem işýakmaz, ýalta diýip alalyň. Bu siz däl, başga birem däl. Bu iki adam biziň bir bölejigimiz bolup durýar. Haçanda siz men diýeňizde, siz iki adamy göz öňünde tutýaňyz. Dogrusy, men diýen düşünje ýok, biz diýeni bar. Işeňňir, medeniýetli. Ol özüni aýamaýar. Ol netije gazanmak isleýär. Ol netije gazanmak üçin bar güýjüni gaýgyrmaly däldigini bilýär. Ol hemme zadyň elindedigini bilýär. Ol durmuşyň gysgadygyny bilýär we has köp zada ýetmek üçin öz maşgalasy, ýakyn adamlary üçin eliňde baryny gaýgyrmaly däldigini bilýär. Ol gowy durmuş üpjün etmek üçin abraý gazanmak isleýär. Sebäbi geljekde onuň hemme zada ýagdaýy bolar ýaly. Onuň üçin abraý gazanmak beýlekilerden güýçli bolmak, sebäbi ol şoňa ynanýar. Ol durmuşda güýçli güýçsüzi iýýänligini bilýär. Işýakmaz, ýalta bolsa näme? Ýaltalyk edýär. Onuň käbir kyn işleri etmäge höwesi bolmaýar. Oňa iýen zadynyň arassalygy ýa ýoklugy bildirmeýär. Esasy zat tagamly bolsa bolany. Oňa özi ýaly ýaltalar bilen gezmek ýaraýar. Ol hem durmuşyň gysgalygyny bilýär, ýöne ol durmuşa başgaça seredýär. Men barybir ölýärin. Şonuň üçin gazanmak, işlemek nämä gerek? Barybir ol dünýä ýanyň bilen hiç zat alyp gidip bilmeýärsiň. Şonuň üçin bu dünýäde lezzet alyp galaýyn. Öz çagalary hakynda ol, Aý, öz günlerini bir zat edip görerler diýip düşünýär. Aýnada özüni görüp, Men nähili bolsamam, bu men. Başgalar näme diýip düşünse, öz işi. Kim meni söýse, şu durşuma söýer diýip düşünýär. Ýene onuň pikirine görä, beýlekileriň hemme zady. Gowy. Eger gözleseň, hemmäň ýetmezçiligi bar. Şeýle pikirler bilen ol özüni köşeşdirýär. Siziň içiňizdäki işeňňir bilen işýakmaz, ýaltak, hemişe biri-biri bilen urşup gezýär we diňe biriniň üstün çykjagyny bilýärler. Olaryň ikisem ýeňip bilmez. Haçanda hereketde bolanymyzda, işeňňir işe girýär. Haçanda biri dem alanda, beýlekisi işe başlaýar. Bularyň ikisiniň tapawudy hem haýsynyň biz bilen köp hereket edýänligindedir. Köp adamlarda işeňňir öňde bolýar. Şonuň üçin hem ol adamlaryň edýän işleri dogry bolýar we şeýle adamlar belli sportsmen, artist ýa-da biznesmen bolýarlar. A beýleki ýaltalar şeýle bir güýçli bolýarlar, hatda işeňňirler hem oňa täsir edip bilmeýär. Edil şu ýerde-de sorag emele gelýär. Nädip biz işeňňire ýaltany ýeňmäge kömek edip bileris? Aslynda gep güýjüň köpeldilmeginde däl-de, deňagramlylykda. Nädip etmeli? Ony häzir bileris. Birinjiden, bularyň ikisiniň barlygyny bilip, haýsysynyň sizi dolandyrýandygyny bilmeli. Käbir adamlar şeýle ikisiniň bardygyny bilmeýärler. Şonuň üçin hem olarda işeňňir herekede başlanda, netijäni işýakmaz ýalta çözýär. A käwagt bolsa tersine. Meselem, pikir işeňňirde bolan wagty, adam, Men hökman goýan arzuwyma ýeterin. Meni hiç kim saklap bilmez. Men elimden gelenini gaýgyrmaryn diýýär. Iki-üç günden bolsa dolandyrmak işýakmaza ýalta geçýär. Şeýle bir geçýär welin, adam eýýäm başgaça pikir edip başlaýar. Biz ýene bir zady Işakmazyň, Ýaltanyň maslahaty bilen, Işeňňiriň pikiri bilen ondan soň öz-özümizden utanjaklygymyzy ýatdan çykarýarys. Ikinjiden, bu ýagdaýyň nähili işleýändigini bilmelidiris. Birinjiden, olaryň ikisem bize gowulygy isleýänligini bilmelidiris. Olaryň ikisem biziň organizmyzyň gorag hökmünde bölüp çykarýan pikiridir. Olaryň hiç haýsysy gowam däl, erbedem. Olaryň ikisem haçanda bir dolandyryjylygy özüne alanda adama zeper ýetirer diýip oýanýar. Ony başgaça şeý diýip bolar, biziň hemmämiz gaty köp zadyň biziň üçin erbetdigini bilýäris. Meselem, käwagt diňe biri hereketde bolanda bu biz üçin zyýanlydyr. Sebäbi eger işeňňir üstün çykyp adam diňe özüni kösäp maşk etse, onda oňa psihiki we fiziki taýdan zyýan ýeter we şol wagt işe işýakmaz ýalta girişýär we sen näme edýärsiň? Näme üçin öz bedeniň üstünden gülýärsiň? Bollet, organizmiň dynç almagy gerek. Durmuşy diňe lezzet alyp ýaşamaly. Tersine haçanda işýakmaz ýalta üstün çykanda siz gören zatlaryňyzy köpüp beden sandan çykarýaňyz. we bular işiňize ýa-da okuwa-da zeper ýetirse, ýa bolmasa siz popkorn bilen, çipsi bilen telewizoryň ýa-da kompýuteriň öňünde ýatsaňyz, ýa-da internetde köp otursaňyz, içgili gezseňiz, gysgaça aýdaňda işýakmazyň, ýaltanyň lezzetini alyp gezseňiz, onda organizme we durmuşyňyza bozulma howpy abanýar we şo wagt işe işeňňir girişýär we saňa Dur, garaş, sen näme edýärsiň? Öz-özüňden utanmaýarmyň? Seret, beýlekiler nähili abraý gazanýarlar. Sen özüňi aýnada bir gör! Bu ýagdaýdan çykmaga wagt geldi diýer. Diýmek, biziň bilşimizçe, häzirki beýnimizdäki iki adamyň biriniň hereketini beýlekä öwürmek islesek, biz hökman işýakmazyň buýruklaryny iň soňky derejede alyp barmaly. Beýlekä duýduryş barmagy üçin. Organizm howp astynda. Tiz turda dolandyryşy eliňe al. Şonuň ikisini birikdirmek üçin. Has dogrusy, eger-de hemmäni işýakmaz ýalta dolandyrýan bolsa, biz ony çalyşmak üçin azajyk wagt gerek. Durmuşyň görnüşlerini iň soňky derejede synanyşmaly. Meselem, siziň yzly-yzyna halaýan tagamlaryňyz bar. Dynjyňy alyp boş wagtyňy geçirýäň. Bularyň barysy sizi özüňizi ýigrenmäge elter we şeýlelik bilen işeňňire siziň organizmiňize howp abanýar diýip habar barar. Ondan soňra ol bu wakany öz eline alýar. Eger-de meniň aýdanlarymdan çen tutsak, onda biriniň herekete gelmegi üçin işeňňiri has beter kösemeli däl. Eger biz özümize sen örän az işleýärsiň, men köpräk jan etmeli diýip pikir etseň, Sen ýalňyşýaň. Sen özüňe aýtmaly. Garaş, maňa özümi has beter kösemek gerek däl. Men şu durkumda gitmeli. Ýa bolmasa, eger men durkum güýçlendirilen ýagdaýda işlesem, arasynda men dem alyp, dynç almaly, organizmi howp astynda goýmazlyk üçin. Meselem, eger-de köp wagtlap siziň bir işiňiz ugruna bolsa, hökmany ýagdaýda dem alşy bermeli. Siz massaža ýa-da dostlaryňyz bilen oturmaly. Eger-de siz şeýtseňiz, işýakmaz ýalta duýduryş barmaz we oňa oýanmak hem gerek bolmaz. Üçünjiden, özüňizi gurşap alýan adamlara şol iki adamlaryň bardygyny duýduryp, işeňňiriň üstün çykmagy üçin göreşmelidigini aýtmaly. Sebäbi sizi ýoldan çykarmazlyk üçin. Ýa-da özüňizi şeýle adamlar bilen gurşap almaly. Sebäbi şol adamlaryň kömegi bilen işeňňirlik size endik bolup galmagy üçin. Şu wideony görýän adamlaryň içinde hem işeňňiri, hem işýakmaz ýaltasy bardyr. Şonuň üçin hem men size özüňize gowy bolmak üçin hereket etmegiňizi maslahat berýärin. Bäş munt hemme zady taşlap bir çete geçip oýlanyň. Bularyň haýsysy siziň aňyňyzy dolandyrýar? Şoňa düşünip ony üýtgetmäge ýa-da şol durkunda galdyrmaga synanşaňyzda pikirleniň. Iň gowy wagt erte däl-de, göni häzir bolup durýar we hemme zat siziň eliňizde. Ýadyňyzdan çykarmaň, biz özümiziň ýetmezçiligimize düşünmek hem köp soraglaryň jogaby bolup durýar. Bu wideony göreniňiz üçin minnetdar. Meniň pikirimçe size peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin. Eger şeýle bolsa, bu wideony başgalar bilen paýlaşyň we jaňjagaz basyň. Olaryň hem durmuşy gowy bolmagy üçin. Ýene görüşýänçä, sag boluň.